די לעצטע מאל האט מען גערעדט אז יעדע פון די בעל יעדע פון די בעל אלע באשעפענישן יעדע איינער איז צופרידן צו זיין וואס ער איז חוץ די מענטש. מענטשן האבן געפרעגט היתכן ווי אזוי ווייסטו לא יראה עיני עיני רעה יעצט האט נאך קיינמאל נישט געזען א הערש גיין צו א טערעפיסט אפשר איז דא אפשר האבן די ענימעלס אויך פראבלעמען האב איך דערמאנט עפעס א מעשה וואס מען פארציילט אז. אז אמאל איז געווען אין א עפעס איינע פון די זו'ס איז געווען דארטן א קעמל א קליינע בעיבי קעמל פרעגט זיין מאמע מאמי פארוואס האבן אונז אזעלכע מאדנע אנדערע פיס ווי אלע אנדערע אונז האבן זייער לאנגע פיס און ברייטע פיס זאגט אים זאגט אים די מאמע דו ווייסט אינגעלע אונז אונז די קעמלס אונז זעמער די די שיעפ אויף די דעזערט דאס איז די אין סאמער א אין סאמער א אונזערע ספעשעלטי איז אז אונז קענען גיין דורך גיין די דעזערט ווי אנדערע בעלי חיים קענען עס נישט מאכן אונז האבן די ספעשעלטי סאו אין די דעזערט איז דא אסאך זאמד און טיפע זאמד סאו האמער ספעשעל פיס כדי אונז זאלן קענען גיין דורך גיין די דעזערט סאו פרעגט די אינגעלייט פארוואס האבן אונז אזעלכע אינטערסאנטע אויגן אזעלכע שמאלע שמאלע אויגן. זאגט צו די מאמע פאר די זעלבע ריזן, אונז זעמיר געמאכט געווארן צו גיין גיין אין די דעזערט, דארט איז דא קען די זאמד, די ווינט בלאזט די זאמד, ס'זאל נישט אריינגיין אין די אויגן, אונז האבן ספעשל אויגן און ס'איז געמאכט צו באשיצן פון די זאמד. און די אינגעלע פרעגט אויף נאך איין שאלה, מאמי פארוואס האבן אונז אזא אינטערסאנטע בעק, אונז האמיר אזא א הויקער אויף אונזערע בעק, אזא מאדנע, זאגט צו די מאמע, יא פאר די זעלבע סיבה, ווייל אונז זעמיר די שיפ אויף די דעזערט, סאו כדי זאלן אונז קענען האלטן אסאך וואסער, ווייל ס'איז אין דעזערט און נישטא קיין וואסער צו טרינקען, אונז האבן מיר אונז קענען האלטן אין זיך אין די באדי אסאך וואסער כדי צו קענען דורך מאכן, סאו פרעגט די אינגעלע די בעיבי קעמל פרעגט די מאמע, מאמי סאו אויב אונז זעמיר די שיעפ אוו די דעזערט אונז האמיר אזעלכע ספעשל פיס מיט ספעשל אויגן מיט א ספעשל בעק, למען השם וואס טוען אונז דא אין די זאו צווישן אלע מאנקיס פארוואס זענען אונז דא פארמאכט אין א קעידזש? סאו קומט אויס אז יעדער בעל חי אויב מען לאט אים נישט זיין ווער ער איז, איז ער כ'ווייס נישט וועלכע סארט עמאושען בהמות האבן, באט איי בעליוו דעט די בהמות און ענימעלס האבן אויכעט עמאושען, זיי זענען דיפרעסט אזוי ווי מענטשן, זיי זענען אנדערש אבער על כל פנים אפילו א צומח האט האט געפילן, סאו אבער אלעס וואס ער דארף איז מען זאל אים געבן צו זיין וואס ער איז, א צומח. ער דארף ער דארף פשוט ער דארף אביסל זון ער דארף א פיינע לופט און ער קען שטיין אויף זעלבע פלאץ פאר צענדליגע אדער הונדערטע יארן א בעל חי איז נישט גענוג ער קען נישט זיין פארמאכט אויף איין פלאץ ער דארף מען זאל אים לאזן גיין וואקסן און גיין אנקומען צו אנדערע פלעצער. ווייל דאס איז דאס איז אן דאס איז אן הגדרה פון א בעל חי. א מענטש אויב מען וועט אים געבן וואס מען גיבט פאר בעל חי איז נישט גענוג פאר אים, צו געבן צו עסן צו טרינקען צו שלאפן און גיין ווי ער וויל איז אויך נישט גענוג פאר אים. א מענטש די די די די ספעשעלטי פון די מענטש איז אז ער האט שכל, און די הגדרה פון שכל איז אז אז שכל קען ארויסגיין קען וואקסן העכער פון זיין מציאות. דאס הייסט אלע דומם צמח חי אלע זאכן זענען אין זייערע לימיטס אין זייערע זאכן ווען זיי האבן וואס זיי דארפן ווען זיי קענען זיין ווער זיי זענען איז זענען צופרידן אבער זיי קענען נישט ארויסגיין פון זייערע מציאות און ווערן עפעס אנדערש למשל ווען חזל זאגן אז דער נשר איז א רחמני דער נשר זיין בריאה זיין טבע איז זיין א רחמן טייטש ער האט נישט קיין שום טראפ פון אכזריות אין זיך. די זעלבע זאך אז א עורב איז א אכזר, האט ער נישט קיין שום טראפ פון רחמנות אין זיך. די יעדע איינער אזוי ווי האט אים באשאפן אזוי איז ער. די איינציגסטע בריאה וואס ער קען ארויס גיין פון זיין מציאות און זיין העכער פון וואס ער איז, העכער ווי אזוי מען האט אים באשאפן, דאס איז דער מענטש. אבער ס'מוז זיין אז דער מענטש האט אויך א תפקיד וואס צוליב דעם האט מען אים באשאפן. וואס דאס איז. צו ארויסגיין פון די הגדרות פון דעם מענטש און נכלל ווערן אין געטליכקייט, צו ווערן א חלק פון די אייבערשטער, וואס דאס איז בעיקר ביי אידן דורך תורה און מצוות. א גוי איז אביסל א אנדערע מציאות, ס'איז א אנדערע, ער האט אויך די מעלה פון א מענטש אז ער איז א בר שכל, אבער ער האט נישט די מעלה וואס א איד האט, וואס וועט מען זען בהמשך, אז א איד האט א נפש אלוקית, און א איד קען נכלל ווערן אין די אייבישטער דורך מקיים זיין תורה און מצוות.